Ɔsafo, wei deɛ ma yɛmfa aseda kɛseɛ ma Franco Trading Enterprise. Wiase mu abɔfoɔ aba abɔnten abɛkasa. Me ɛtɔ da a menni abotare baako sei, na ansa na no, Franco se menka nkyerɛ wo sɛ nnɛ yɛmmɛtɔ phones ahodoɔ. Yɛkɔ akɔtɔ Alcatel phones, Apple phones, Nokia, Tecno, Itel, Samsung, Infinix, na Huawei, ebi wɔ hɔ. Na ɛfane sɛ Franco TV deɛ a, nketewa ne akɛseɛ, type bi a wopɛ biara no, ebi wɔ hɔnom, kɔ na kɔtɔ bi. Ɛyɛ phones ho nneɛma deɛ, wɔse ɛyɛ SD cards, chargers, pen drive, power banks, USB cables, digital watches na afei mobile wiper. Meko akɔ m'anim. Paatwa no adwuma pɛ nti Region bia Franco ɛwɔ hɔ ɛno mo. Yɛmfa mirika ntɛntɛ ne yɛnkɔ Adum o six branches ɛwɔ hɔ New Kejetia opposite Kofour clinic afei opposite ɛyɛ Prudential bank anaasɛ Boss FM roundabout wɔ adjacent Adum Melcom saa nso a Challenge bookshop anaa YFM abrosan no ase. Yɛkɔ yɛn anim deɛ a na woduru Adwaba nkyɛn hɔ a wobɛhu Franco ɛwɔ hɔ. N'adwuma pɛ nti yɛn nyinaa yɛnkɔɛ na Franco nneɛma pa no Agya, wo nso atumi atɔ bi na atumi akyɛ de ama wo. Na Grofan herbal tonic ɛha wɔ hɔ dendeenden. Grofan wɔn atuatua dendeenden. Na yɛka Grofan asɛm deɛ a na nipa dodoɔ no ara na agya ɛnɛ wɔn ɛte mpentenkwa akɔ akɔpɛ nnupa yi bi anom. Na obi bɛbisa sɛ ee na aduro yi koraa no dwuma bɛn na ɛdie? Nanso ɛyɛ a na meka wɔn asɛm a na agya ɛwɔ sɛ wohu sɛ obi wɔ hɔ nom a yɛreka yi Grofan no makɔhyɛ hene Menhunu ha obi wɔ hɔnom a na deɛ ɛka nyinaa yi, ne deɛ ni sɛ ɔsoa no deɛ ne nsa ne nan yɛ no titiritii. Wɔntumi nna anadwo, wate aseɛ, nti adeɛ bɛkye no, ɛyɛ sɛ wayɛ bɛtɛ, ha mo nie, na ɛyɛ sɛ deɛ ɛrekɔ nyinaa ne sɛ mpakyɛw wadaworo, ma ɔnom Grofan Herbal Tonic a ɛno nso so bɛgye wo so kama, ɛbɛma nipadua no ho asisi ne ho so. Obi wɔ hɔnom nso so a ɔse ɔno deɛ ɔhoha wɔ ne nsabuo no mu, mpakyɛw ɛmma yi anaa ɛba boro so, ɔdrɛ Grofan Herbal Tonic, aduro nwanwaso a ne din ne honam sɛ. Aduro mu kwabrafo. Kɔ baabi a yɛtɔn aduro bi a, Grofan tonic na wo nso woatumi anonom bi na atumi aboa wo. Na ɛsiane sɛ yɛrekɔdi nkɔmmɔ na Rev. Ɔbɔfoɔ rekasa ɛ, na ɔwɔ agyapadeɛ bebree nti, mekamfo Iphone two contractors de ama no sɛ ne dan no, paatwo wɔsisi a wɔmmɔ mmɔden sɛ wɔbɛdwane atoa wɔ mu. Ebi a na dan no pɛ sɛ ɛbubuo, ebi a dan no ho repaapae anaa ɛho rewaawae a, ɛ, Iphone two contractors wɔwɔ chemicals ahodoɔ a wɔde bɛsi dan no. Na ɛda no agyina pɛn mi sɛ sɛbe ɛɛ nsɛmuni bɛyɛ ma no wate asɛm no ɔse ahan asɛm no nyinaa no sɛ yɛnko nkɔyɛ anim na wopo ɔmo akyiri akwan deɛ hmm. opposite ɛyɛ bantema roma no ɛhɔ ana abɛtumi ahu me na ɛhɔ de mewie ya mesɔre akɔ ɛno nti ɛne wɔn ɛni nkɔmmɔ ɔsɛ kɔ fie ɛna afei ɛyɛ ike baabi bia mo bia mfa akwanya wei so no ma mo bia good morning ɛnɛ anɔpa yi. Abusuafoɔ, sɛdeɛ ɛteɛ, Rev. Ɔbɔfoɔ aba abɔnten abɛkasa. Asɛm, sɛn na ɔsi kan ayɛ? Wohwɛ a, ɛsɛ sɛ wɔkum wɔn mo, anaa ɛnsɛ sɛ wɔkum wɔn mo? Yɛntie, yɛwie a, aka ha, aka ha, ne abie mu, ne yɛasoa akɔ paa wɔ akyɛ bi adi dɛ, na yɛnnidi, yɛsɔre ntɛm. Wo kasa mu, w'adeyɛ obi a woyɛ mu, w'abrabɔ, adeɛ a mɛmfa nni agorɔ. ɛyɛ adeɛ a yɛfrɛ no mmara. Obi sɛ, Dade, wosuro biribi? Hwɛ, time a yɛkaa sɛ yɛnkɔkye Yesu mmara no, mmara tumi na sɛ yɛnkɔkye no no, yɛn sɛ wato mmara no, akwankyerɛ tumi gyee no. Mmerɛ bi, ɔsɔfo bi ka asɛm bi faa me ho, yɛfrɛ no malope, ɛsɛ metɔ human part, ɛnkyɛe wobɛkae. Audio no kɔɔ viral. Ɛno ne da a obi de asɛm too me so a m'ani beree a mekasaeɛ. Nsɛm yi asɛm ba a mentaa nkasa. Then I came out. Ebinom se kyi no, kyi no, kyi no, kyi no. Malope dwanee ɛna meyɛɛ case ɛna yɛkyee Malope. Yɛkyee Malope a na amanfoɔ asɔ camera. Woyɛ nyame nipa, gyae no, gyae no. So which is which? Nsɛm a Malope ka gu me so no so na ɛyɛ akɛseɛ paa o. Obi koraa faa fon sɛ menkɔ beeli no. But this is what I want you to understand, me me koraa no a megyina me ne wo kasa no, I am not bigger than the law. Deɛ ɔyɛ mmara koraa, mmara kye no. Mmerɛ bi mɛka nsɛm wei ma obi bɛtenaa hɔ yɛɛ ɔboe, na nsɛm ɔkasa no ɔno ara de mmara retu fo. Nti mɛtu mo fo, na mabunu no. Yɛɛ gu so rebɔ bra. Ɛna memmoro sɛ meka sɔre kyerɛ nnipa. Nti sɛ yɛ biribi na wopɛ ne nnɛ koraa be careful of your talks. Wo mi saa m'ani ɛden paa o. Deɛ yɛbɛdii n'akyi sɛ yɛbɛyɛ n'adwuma no, ɔyɛ nneɛma bebree, Yesu yɛ nneɛma pii, but atorɔ ɛna ɛtwa too no so a ɛde no kɔɔ wuo mu. Wonte Ghana ha? Ɛna obi kaa sɛ masoa efunu asoa efunu ho ɛde akɔsi obi asɔre dɛm efunu na wankasa sɛ wɔbusuani awu da a asoa efunu dead body ha na mehwɛ kristo nti nti ɛtɔ da a. Mo ara mo a mopɛ ma asɛm nsie no, wode support no bɛba a, asɛm bi wɔ ɛba koraa me I cannot do anything about it. Nti quickly na mede ama law enforcement agency. But obi bɛsan abɛka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo paa na nti adwuma no ɛden. Deɛ no ne afa. Asɛm a otwa toɔ, ɛtɔ da a, ɛyɛ a bra yɛhyiw mu kakra. Sɛ sɔfo ɔbɔfoɔ, sɔfo ɔbɔfoɔ, meyɛ ɔno a, ka this time mɛyɛ dɛn? Issue bi wɔ court, nti mempɛ sɛ mɛ discuss ɛno. Nti no, deɛ wode yɛ wo nua no a, meeting a wote mu a, ɛfa wo nua bi ho a, Wobɔ ose, ɛbɔ nsiriha a yɛpagyaw no. Wɔso kɔto sɛ aboa no sɛ wɔsi wo nua so a, ka kyerɛ no sɛ sɔre yɛn so. Ne nka nkyerɛ no sɛ ɔnsɔre ne so, sane sɛ wofiri ne so a. Ne din wei deɛ mese mɛmpepa. My name is Francis Innocent. Adwabɔ no a woduru aseɛ no a, apontoɔ no a woduru aseɛ no a, yɛrepagya wo a, yɛregu obi anim ase a. Saa apontoɔ no gu a. Adwabɔ no duru a, gu a, nhyiamu no gu a. Dodoɔ no a ɛrekɔhyia no nso, wɔde hwan din na ɛkɔ? Nsɔre ma wɔ Ghana. Me maame ne me mma wɔ ha. I can go nowhere. Wode hwɛ m'anim, hwɛ m'anim paa sɛ megyina hɔ yi. Ɛdeɛ na wode bɛsusu me. Na wohwɛ me a, me, wode, ɛdeɛ na wode bɛsusu me. Mesi wohwɛ me a, sɛ wode preaching ɛne serious prophetic night, prophetic meetings, na mekora mempɛ aduane o. Fa papa nko ara susu me. But if you want to come up here, pɛ sɛ ɔba soro a, get ready. Mpanimfoɔ tumifoɔ na mefa nti afa papa susu me kakra oh ama ma explain hwee ɛma wohu sɛ mewɔ town nti apc family no ne madɔfoɔ a mowɔ abɔnten bebree a mowɔ akwantuo mu ne ade no ɛkɔ maame ode obiara obi wɔ ananka ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɔfoɔ bɛka deɛ menka hwee o menka hwee wobɛduru hɔ mehyira wo mebɔ mpaeɛ ma wo awurade deɛ wobɛduru bɛpɛ so a mɛduru hɔ deɛ wobɛtra koraa ɛhɔ na bɛhu sɛ wo nsa si aduane mu di paa Na wohwɛ social media sei na asɛm na yɛka fa ho no ɛnna wonsu ho daeɛ koraa da that day you see wobɛkae me ebi ana ma awu kɔ si hɛ kɔkobɔfoɔ apc leader no guy no bɛbrɛ yi wobɛhunu amane ɔfaa no asɛ nnua no too no kɔn guy no amfa no easy menyia no mesi menyia asɛm biara no wɔ ha na wohwɛ m'anim a mɛtumi ayɛ Ma w'akoma mu nna hɔ. Akoma mu da hɔ a da bi apem bɛtotɔ bonkum ama ɔpɛ du atotɔ wo nifa. Na kasa a mepɛ sɛ hyɛ wo tirim sɛ obi paa wɔyɛ badwemba wɔyɛ nyansani paa wɔntie yɛ se na obi ne ne yere na te ɔpɛ no papa ɔbaa no som no ɔdɔ no paa o ɛnyɛ agorɔ ɔse ɔdɔ yɛ wu ɔse yes ɔse yɛse obi see wo wɔ mpena obi see yɛ o na wagyaa ne yere no nti ada a africa yɛbɛ start yɛ believe me se yɛbɛhu sɛ no na yɛ kasa yɛ nokorɛ no that day yɛpa yɛ ho a yɛbɛhu no yɛ asene mu nti onyansani paa wɔwɔ onim sɛ a aba yɛde bɔ ɔbaa yɛbɛtumi de abɔ takyi nyansani paa wɔyɛ nyansani paa no wɔntie yɛ se na nka berɛ obi de n'ano ka nyansani paa ne nyansa mu dɔ paa no ɔntie yɛ se
mepaakyɛw reverend ɔbɔfoɔ ɛɛ eh, francis innocent wei deɛ mesrɛ facebook foɔ na ɛsimi bisa sɛ woatwa bi anaasɛ ne sisi so so ate asɛm no ase woayɛ anaa wonyɛ nokorɛ ɛyɛ baako vianafoɔ kɔfa bɛdi ku wɔ mo anaa kɔfa mɛdi ɛno nni ɛpɛ mu ankyerɛ mu wonkasa no Mesrɛ wo yɛse wo kyiri mmerɛ kyiri ko sie w'amaneɛ sie so ɛtwa mpa ɔka gya gu mu asɛm no mpakyɛw oo wo tie no wonya aba firi mu Wa bɛ bisa me sɛ yɛse wakɔ fo obi kunu yes or no me na me de me toto paapaa so. Hoo
ɔn ɔn de wɔso wɔn sɛ ɔka asɛm bi sɛ Ghana ha no asɛm si kye no kye no kye no. Afei ɔkɔkye ne pɛ oh woyɛ sɔfo gyaa no gyaa no ɛno no Bra sɛ ɛte saa a ɛnyɛ correct.
Sɛ wodi nipa no akyi a ho fata adeɛ koraa wontumi nhyɛ bi.
Ɛna a me ma hyɛ me office wear kama kama yi obi bɛka sɛ na wanhu me body wate ase cause ofiri kyerɛ kɔ me ha sɛ ɛma me body no agu ɔne ba sɛ deɛ sɛ deɛ boy no bɛka yɛ paa na wobɛyi ano yi deɛ a ɔnsa mmra bi okay because Asɛm no a bɔɔl no kae no nyɛ nyɛ kasa nyaanyaa sɛi o. Ɛne. Dabi, ɛkum asɛm o. Sɛ ɔkɔfa ɔbaa firi baabi bɛku no, na sɛ ɛma ɔkɔfa mmaa tɛɛtɛ a wɔkɔ wɔn nyinaa. Ɛho ntɔkwa ni. Wɔatwa bi da.
Nsa. O dabi. Sɛ woboa asɛm no ka nsisi so. Woka Koran chapter five verse nine wɔsɛ ya ayuha lazina amanu. Ɛno nfa ho question bisa. Me me me deɛ nti a me no na me kɔɔto akyerɛ wɔn. Me na me bisa wɔn. Wɔsɛ inamal hamuru wal mansiru. adeɛ bi a ɛkɔ yɛ ma bɛbɔ ani so biara no nyamesom ni ɛbɛ mu aka kɔnkɔn asɛm ɛnyɛ duro ɛni sɛ ɔno ɔn nti o mesrɛ mesrɛ bɔfoɔ asɛm na bɔ ɛni bɛ kan yɛ no a ati pɛlɛ wo ɛbɛ kan ɛnyɛ asɛm ketewa na ɔbɛ ɛna hɔn dabi kye bɔi no bikɔ waka asɛm kɛseɛ na ato soɔ ɛna dɔn maa ni obi kasɛ ɛna sɔfo ah bàtà ɔka asɛm bi mìyɛm ahyɛ mi o wɔse yesu kristo. Ɛm, yɛkyee no no, mhm. ɛyɛ mmara ɛna ne ne diiɛ nti wɔntumi anyɛ ho hwee mm. na kyerɛ sɛ ɔbɛbɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ aha yɛ physical thing mɛde to nyankopɔn nti wokɔgya kaa kura ma kaa no bɛbɔ wo nti mebisa sɛ ɔyɛ no a ɔmototɔ tontɔn no ɔmo sɛ yɛ spiritual thing no ɛno deɛ na ɛyɛ because aha yɛ physical thing sɛ obi yɛ diabetes a gye sɛ ɔkɔ ɛkɔ no diabetes aduro Mpaebɔ tumi da bi te si nkɔ. Deɛ ɔka no, metena ase wɔ hɔ o, sɛ Yesu Kristo, na ɔtumi yɛ biribiara, but mmara kyee no no, wantumi anyɛ ho hwee. It means, aha, aha yɛ aba yi, ɔhe, ɔhene ba, sɛ wo yare, na wo nom aduro, anaa woanom aduro kɔbɔ mpaeɛ, mebɔ mpaeɛ kase, demon bababee, pue out, ɛnyɛ adwuma. Ebe, ebe sɛ yɛ yie. Wɔn bɛ gye wɔn ɔ. Wɔn nipa wɔ wɔn ti wɔ bie.
Ah. Sɛ nyankopɔn ma memme anaasɛ agyafo no otu a wɔyɛ ba wii. Hɛn sɛ Wɔbɔ mpae sɛ Mazikoni. Awurade ma me nane ɔba o. Mazikoni. Ae. Wopɔ abɔ no thousand years mpaebɔ yɛ nyɛ adwuma. Ɛnyɛ adwuma. Wote Ɛnyɛ asɛm no adwuma ase. ɛna wɔde wɔba akwaa no bɛto. Wate asɛm no ase. Enti ɔdɔbɔfoɔ ka no ɔhɔ no ɛ ɔ- wɔn nyɛ no hu sɛ Deɛ waka no kyerɛ sɛ aha yɛ physical thing yɛne spiritual eh, eh, being mu yɛyɛ physical jasadi yɛn yɛwɔ honam maanawi yom afei now afei na abɛto ase na mawie maanawi yom yes mm-hmm. deɛ mɛ meka no sɛ kɔtihi kɔtihi deɛ ɔbɛka ha nyinaa no ɛyɛ mm. sɛ ɛwanwa wɔnyɛ ɛhwee mm. no nhwɛ m'anim meti animu deɛ yɛfa ha hwee o mm. obi yɛ adrɛse paa so ɛwudi ni animu nkyerɛ bɔne a wudie akoma mu ne investigation a yɛbɛyɛ no ɛna ɛbɛma ehu sɛ wo wo kɔn sɛ wo nkum yi nti wɔn kyɛ bɔ yɛn no yɛ di ase. ada mi ti baabi obi hu ma nim ɔsɛ maame o mpa wɔn asɛm kora sɛ mi nkasa a yɛ ntira hmm. ɛgya wɔkɔ deɛ. ɔyɛ ne ba nyankopɔn adom mi ho yɛ paa. Hmm. obi so ayɛ ase na egu ɔno ɔtwe ne mu no. mekyia ɛyɛ rɛbɛn ɔbɔfoɔ baabi a wɔ biara. Ɔyɛ sɔfo bi a ɔka mpanin nsɛm ɛna n'ano nso wate paa n'ano wate paa sɛ ɛba sɛ ɔpirikyi nso a nsɛm biara ne poma poma mu no na na ɛpem paa mm. ne nkɔmmɔ no ɛdɛ ɔn sɛ nkɔmmɔ no wɔsi ne point point wonyɛ obi a sɛbe ɛɛ wote ɛbɛ ne kasa bi a ɔhwɛ a wonte kasa no ase mm. ne kasa no nyinaa a wɔka akɔsi nyinaa ne sɛ Adeɛ a wode yɛ, yɛde yɛ wɔ ɛnyɛ wo dɛ no, Mfa nyɛ wo mfa nua. nyɛ wo nua. Ɛna adeɛ a w'ani nhuiɛ no, nkɔdi ho adanseɛ. So wahu? Nti ne Ɛ- yɛ nte bɛ nti yɛ pɛ sɛ nka obi abie ɛno na mu. mebie mu bɛyi so ho yɛwɔ boys bebree wɔ hɔ a yɛayɛ yɛ adwene sɛ yɛde bɛto manfoɔ so Kɔkyɛ no. ɛnam sɛ yɛde to nipa no so na nipa no yɛ sɔfo na wɔkɔkye nipa no yɛbɛsan aka sɛ na sɔfo na wokɔkye obi nti saa na bebree denam hwɛ yɛwɔ kurom ha ɛna ɔbɔfoɔ kye obi Sɔfo bi ɛɛ sɔfo kyirabosom ɛgyegye ɛtɛm sika sɛ yɛn kɔnkɔ bɛyɛ. Ɛnna ɛhwehwɛ ne mu. So aho ɛho ɛyɛ akɔyɛ sɛ ɛsɛ sɔfo deɛ wɔkye wɔ bi a ɛni na deɛ akɔyɛ nyinaa ne sɛ kristosom no saa na wɔde hyɛ aseɛ ɛho kristosom no ka nipa no tum obi bɔ ɛmɔ ne bi obi yɛ sɛ ɛnyɛ ne sei ɛna ɛnyɛ sei obi gye otaadeɛ kora ma ne nfa nkɔ ɛna wɔde atete manfoɔ a nti nana ɛɛdan no no ɛɛ ɛha adwene. wɔse sɛ obi koraa de wo kɔgyina asɛnnibea a wɔse ma no mfa ade korɔ no a wɔregye no wokɔka matthew hɔ ɛwɔ matthew 5:28 ɛwɔ hɔ wɔse obi pɛ sɛ ɔne wo gyina asɛnnibea koraa no a gyaa no ma no nkɔ obi fa wo ntoma a yɛse na ɛyɛ kasa bi a ɛyɛ kasa bi a ɛyɛ menka ne sɛe bɛbuo but ɔmo faa no straight ɛno ara na abɛduru saa mmerɛ yi na nkasɔfo deɛ ɔno so yɛ nipa Wo ha dan, ɔha dan. Sɔfo si fie, me nso mesi fie. Ɔtɔ kaa, me nso metɔ kaa. Na deɛ nti na obi fa awia ne kaa ma wɔnkɔ nkɔrepɔto? Yɛnyi saa adwene no mfiri yɛn tirim. Ɛno nti na ama sɛbe asɔfo no bi wɔ hɔ a, asɛm bi wɔ hɔ koraa na wɔbɛyi ano koraa na wɔsuro akyire. Because wɔbɛyi ano yi, yɛbɛka sɛ ɔboa sei, yɛnkɔpue police station. Na ɛha ne sɛ sɔfo wokɔ gyina police station but sɔfo wokɔ gyina police station a deɛ nti a meba meba o yɛ de asɛm wei ato wo so sɛ woyɛ sɛ woyɛ sɛ woyɛ sɛ woyɛ sɛ na sɛ ɔbɛ yɛ sɛ ne ɛdu kɔto mu a wɔn tena hɔ wɔtɔ wɔn na kɔfra kɔto mu mekyerɛ sɛ meka mena bɛsi sɛ sɛ sɔfo gyina police station a yɛbisa ade koro nti wogyina hɔ so ade koro nti yɛde asɛm ato wo so yɛ sɛ woakum nipa Nnipa kum nso, Ghana ha mmara no a yɛka no, yɛse yɛnkum nnipa, ɛyɛ awudie, a wo ara koraa no woka sɛ ɛɛ ka no sɛ Ghana mmara anaasɛ mmara a ɛwɔ wiase no, yɛnnim deɛ ɛboro no so. Wo, wontumi mfa wo nimdeɛ anaasɛ wo nneɛma a woanya no boro mmara so. Enti sɛdeɛ ɛteɛ biara no, asɛm no nsɛkyerɛ a, ɔnte. Na deɛ mereka akɔsi nyinaa ne sɛ, temammufoɔ a yɛdwene saa ade no, yɛnyi mfiri yɛn tirim. Sɛ yɛhu sɛ sɔfo gyina police station, sɔfo gyina ha, eh, even koraa no, sɔfo betumi agyina Viana. Bisa botae nti a ogyina hɔ. Ɛne kwan sɛ wohu sɛ sɔfo no gyina botae Viana hɔ na ee, yɛse ntra fɛdifoɔ tenabea kɔkenkan ne yie. Oh, sɛ bɛtɔ ase, ɛbɛtɔ abasɛ, ɛbɛtɔ abasɛ sɔfo no gyina Viana no.

Ebetumi aba sɛ, Oh, deɛ ɔkɔ obi aba a, na ebia na ɔkɔka nyamesɛm, na obi de toa hwe ne tirim, amena awuo. But Ghanani bɛka akyerɛ wo sɛ, Wawu wɔ asɔredan mu nko ara deɛ, ɔɔkɔ Heaven. Yɛnyi saa nneɛma no mfiri yɛn tirim. Ma yɛnhwɛ book no cover no a ɛwɔ ho no. Na book biara wɔ ne cover, but inside no yɛ white, no black. Yɛbɛsrɛ wo, ma no die kwan so. Mate. Full stop.

Wɔn yɛ mi ana yɛn kɔ yɛ mi.
Wɔyɛ ne panyin bu bɛbi. Mpɛrɛ so soro ntoma wɔn akyi aho nyɛ fɛ da. Sọ de yɛ ɛna bɛ mu ayɛ kɔkɔɔ bɛ bɛ ka ho bɛ yɛ ɔnta adeɛ.
Ɛno so kura yɛ ampɛ brɛ na ne bo kyɛ mu yɛ tu.